Halypam, barlyga hikmet nazary bilen garamak şeýle möhümmikä? Hawa. Ynsan wyždanyna gulak asan ýagdaýynda erki, zehini, duýgulary, ylahy başarnyklary ösüp, kämilleşip başlaýar. Şeýle ynsan bolsa bolgusyz hyýallarynyň hem-de nebsiniň ýesiri bolmaz. Elbetde, şol ynsan hemişe töwerekde bolup geçýän zatlary seljerjek bolup, nämedir bir zatlara düşünjek bolup ýörendir. Ýönekeý işlerinde-de ýedi ölçäp bir keser. Arzuw-hyýalyň sesine gulak asyp, ters işlere baş goşmaz, çyrpynýan deňizde döwrüni ýitirmez. Barlyga hikmet nazary bilen seredip bilmeýän adamyň akly çykgynsyz ýagdaýa düşüp biler, şeýle dämi? Parasadyny ýitiren adam barlygy ýa-ha ýüzleý şekilde, ýa-da görmek isleýän şekilde görýär. Ol elmydama allanmagyň gaýgysy astynda ýaşar. Adam kemçilikler bilen adamdyr. Anyk bilýän işlerinde-de parasadyny ýitirmegi adaty zat hasap edilmezmi? Parasat görmek bilen baglanyşyklydyr. Gözüň gabagy bolsa, hemişe açylyp, ýapylyp durýar. Görmäge päsgel berilmeýän bolsa, oňa känbir üns berlip durulmaýar. Eýse adam görmek ukybyny ýitirmäýende-de, gabaklary gözüni birneme köpräk baglaýan bolsa näme? Hany gönüňden gelsene, näme diýmekçi bolýaň? Bir ýere, bir ýara, gözel syna sereden wagtyň, gabagyň gözüň öňüni esli wagtlap örtüp dursa näme? Näsag lukmana gider-de. Gidip bilmese näme etmeli? Gutuljak näsagyň tebibi üstüne geler. Onda üstüne gidiberelimi? Eglenmän, derhal. Haýyrly işi bejit tutmak gerek. Nämeler diýýäniň gulagyň eşidýämi? Hemişe bir taraplaýyn seredýäň. Ýene iki günden kazyýet bolýar. Biziň ýeňläýmegimiz gaty mümkin, şonda näme etjek? Ol adamyňky nähakda görnüp dur-a. Şoňa aklawçylyk etme diýip näçe aýtdym, Nejla? Oň bize soňam ýüz tutjagyny unudýaň öýdýän, Emre. Men näme edeýin? Ýalançy şaýat tutaýynmy? Gerek bolsa tutarsyň. Ýog-a bolmaz. Emre, diňle meni. Oýny düzgünine görä oýnamaly. O nähili düzgüne görä? Ýalňyş resminama taýýarlamak, ýalan çaýa tutmak, bu nähili oýun bolýar? Seret gowja pikirlen. Ahyrky sözüňmi şu? Guran jaýy çöküpdir, adamlar jaýsyz galypdyr. Has erbedem bolup bilerdi. Çöken jaýyň aşagynda adam galyp bilerdi. Ony aklamakdan el çekeli. Ýok düýbünden bolmaz. Eýýäm öň töleginem aldym. Alan wagtyň menden soramaly ekeniň, ikimiziň şärikdigimizi unutdyňmy? Diňe bir şärik däl, biz adagly ahyryn. Görýän welin tanamaýan adamlaňy menden has gowy görýäň. Sen erteki gün çagalamyz bolanda-da şuň ýaly hereket edersiň. Nejla, beý diýme! Meni söýeňok. Söýýän bolsaň göwnüme degmezdiň. Meň ýalňyşasym gelenok. Biraz şeýle etmäge mejbur biz. Özümiz üçin, geljegimiz üçin edeli şony. Hawa, näme etmekçi bolýaň? Bir kiçijik üýtgeşiklik etjek. Jaýy boşatmaly diýip duýduryş berilendigine şaýatlyk etjek. Birki sany adam tapjak. Peki. Ýagşy. Ýöne bu soňky gezek bolsun, bolýamy? Sen arkaýyn bol ezizim. Ertir toý sähedimiz bellener, şeýle dälmi? Entek çakylyk hatlaram paýlamaly. Bir topar iş bar. Bolýa. Men ýedinji nika öýüne baryp gaýdaryn. Görüşýänçäk. Görüşýänçäk. Ýaryşalymy? Bolýa, ýaryşaly.

Emre, häzir sargyňyzy aýyrýas. Meň gözüm görermikä? Biraz wagt görmezligiňiz mümkin. Näçe wagt? Tiz wagtdan görüp başlaryn-a, şeýle dämi? Emre aga, gönläp aýdaýyn. Gözüňize gaty köp zyýan ýetipdir. Şundan gowy bejermek mümkin däl. Diýmek, kör bolup durun-a. Muny wagt görkezer. Emre. Emre haýyş edýän giňräk boluň. Ynsan her hili bahana tapyp, Özüni mamla görkezmek ýaly keselden daşda durmalydyr. Onda ynsanyň ýoýup, üýtgedip bilmejek hakykaty ýokdur diýýäňiz-dä? Nebsiň doýdum-dolumy ýokdur. Şoň üçinem bahana tapmakda oňa taý geljek bolmaz. Şeýtany jennetden kowduran esasy sebäp näme? Sowalyňyza sowal goşup özüňizden soraýyň. Adam ataň gaýtadan jennete girmegine näme sebäp bolduka? Şeýtan öňünde goýlan hakykaty ýoýdy, üýtgetdi-de, Ondan öz çymany çykardy. Soňam baş göterdi. Şonuň üçinem jennetden kowuldy. Hezreti Adam ata bolsa ýalňyşyny boýun alyp kabul etdi. Soňam toba kyldy. Şonuň üçinem gaýtadan jennete girdi. Adam öz ýalňyşlaryna garalawjy bolup, dostlarynyňka bolsa aklawjy bolmalydyr.

Köşeşiň, rahatlanyň, gaýgydar ýaly zat ýok. Han turuň mahaly. Ýagdaýyňyz niçik? Ohow, Salyh aga, Emre bilen tanyşdyňyzmy? Hiç kim bilen tanşasym gelenok. Meni günüme goýuň. Gynansagam menden gutulyp bilmersiňiz, Emre. Lukmanyň aýdanyny-aýtmanyny bilemok, ýöne men esgi wagtlap her ädimiňizde siziň ýanyňyzda borun. O näme üçin? Gözüm görür ýaly etjekmi? Gözlemimi gaýtaryp berjekmi? Maňa näme peýdaňyz degsin? Size gözüňiz bolmasa-da görmegi öwretmäge synanyşjak. Ýöne elbetde elimden geldigiçe. Nejla nirede? Bu barada şoň bilen gürleşip göreýin. Nejla meň adaglym. Käbir zatlary şoň bilen gürleşmän çözüp bilmen. Bolýa, siziň aýdanyňyz bolsun. Onda Nejla hanuma garaşalyň. Minnetdar, görüşýänçäk. Sag boluň. Bu gün dynç alyp bilersiň. Indiki hepdeden başlap täze iş jaýymyzda işläp başlarsyň. Täze iş jaýy diýýäňmi? Mundan beýläk Emre bilen işlemen. Ol indi işläp bilmez. Biziň özümiz täze iş jaýymyzda işlerimizi dowam ederis. Gitmäkäň müşderi depderçesini getir. Toýuňyz näme? Özüňe degişli däl işlere burnuňy sokma. Bolýar, hanym. Alýo, Ýusup aga? Salgymyzy üýtgetdik, şony aýdaýyn diýdim. Hawa, gynansagam. Mundan beýläk Emre bilen işlemerin. O heläkçilik uçrady. Indi işläp bilmez. Nejla entegem gelenok. Jaň aýdyp bilermikäk? Telefon belgisi ýadyňdamy, Emre? sekiz ýüz on alty togsan alty nol sekiz Däliremesem ýagşydyr. Indi telefonam edip bilmen men. Näme etsem kem? Ilki bilen şuňa boýun bolmaly. Bu derdi çekýän diňe sen däl. Dünýäde gözi görmeýän başga-da gyt däl. Men Nejla hanyma jaň etdim. Buyurun. Girin. Sag boluň. Şefik aga, hoş geldiňiz. Hoş gördük. Ujypsyzja sowgadym kabul ediň. Köp sag boluň. Nädip bigünä çykanyma özümem haýran. Öý eýelerine müňlerçe lira öwez tölegi tölemäge taýýarlanyp ýördüm. Size minnetdarlygymy bildireýin diýdim. Hökman näldele? Size jaň edýärler. Zyýany ýok. Menem size jaň etjekdim. Mundan beýläk size täze iş jaýynda hyzmat ederis. Şeýlemi? Jogap berenok welin bir zat boldumyka? Hökman habar alarys. Häzir bolsa işe başlaly. Bu nähili işe? Meň hiç taý etmäge ýagdaýym ýok. Meň pikirimçe, ýitirer wagtyňam ýok. Bir topar işleň garaşyp dur. Käriňi taşlamakçy dälsiň-ä. Şu bolşum bilen eliňden näme geler öýdýäň? Ilki bilen-ä özüňize nebsiňi agyrmakdanam, agyrtmakdan ýüz öwürmeli. Ikinjidenem, şu ýagdaýym bilen nämeler edip bilerkäm, nämeler öwrenip bilerkäm diýip işe girişmeli. Bu näme? Görmeýänler üçin ýörite taýýarlanan kitap. Gynansaňam, Emre indi aklawçylyk kärini dowam etdirip bilmez. Elbetde, nädip dowam etdirsin? Nätjek-dä, ýöne siz bilen işlemegi dowam ederis. Sag boluň. Görüşýänçäk.

Eý, Hudaý, güleriň açar bar ahyry. Näme üçin gapyň jaňyny basýar kabygy? Açdym, gyzym, açdym. Gündiziň haýyrly bolsun, kaka. Bizi öýe goýberjekkämi? Ýagdaýyň nähili, gyzym? Ýagşy, öz ýagdaýyňyz nähili? Bizi garaşdyryp durjakmy, kaka? Süý şöýleräk, geçeli hany. Göreňokmy, gelniň göwreli. Aýyplaşma göreň atasy. Geç gyzym, geç. Baý-bow, kaka, myhmana garaşýaňmy? Kän gürleme-de, näme işiň bolsa aýdyber. Görşüň ýaly, gelniň göwreli. Bize biraz pul gerek. Mende pul ýok. Beý diýme, kaka. Maňa ýalan sözleme. Sende pul bar. Oglum men baryny berdim-ä. Baryny berdim. Güýç bilen aldyň-a. Ýene bar. Men bilýän, ýene bar. Hamid, besdir. Ýok. Ýok. Haýyş edýän. Ýok indi. Näçe pulum bar bolsa baryny berdim men saňa. Maňa takal okama, kaka, takal okama. Öýüň bir ýerinde goýansyň. Sen köne tilkilerden. Bankada-da tabşyran-a dälsiň. Hamid, beýtme, haýyş edýän, beýtme. Sen goşulma. Güm bol! Güm bol! Meň seň ýaly oglum ýok! Güm bol! Kaka! Kaka! Gaharymy göterme! Atasy! Atasy! Ýör hany, ýör! Näme etdiň? Ýör diýýän saňa! Näme etdiň, Hamit? Ýör-ow tizräk! Ýör hany, ýör! Ýör! Ýör!

Derrew tiz kömegi çagyraýyn. Gyzym. Gyzym. Men Razy bol. Razy bol. Hüsn aga. Ýok, Hüsn aga. Eýýäm on gün geçdi. Nejla entegem gelenok, jaňam edenok, jaň etsemem jogap berenok. Onuň içinde köp zat öwrendiňiz. Taýakly ýöräp bilýäň, harplary öwrendiň, arkaýyn hereket edip bilýäň. Ýöne dünýä bu otagdan has giň. Nähili ejizligimi göreňokmy? Öýlenmekçi bolýan gyzyň ýanyna gidere ýagdaýym ýok meň. Ynsan aýagy bilen ýetip bilýän ýerine çenlimi ýa-da pikir-hyýalynda ýetip bilýän ýerine çenli ýol geçýär. Güýçli bolmak diňe görnüşe görä däldir. Onsoňam, kyn gün ýanýoldaş üçinem, dost üçinem synagdyr. Nejla hanymyň bärik gelmänini göz öňünde tutsak, ol bu synagdan geçip bilmedi diýsegem bor. Agzyňdan çykýany gulagyň eşidýärmi? Meň gatnaşyklamakda belli karara geler ýaly sen kimmişiň? Estagfuralla, men diňe pikirimi aýtdym. Aýtma! Nejla meni söýýä, düşünýäňmi, söýýä! Emre, gözüňiz aýdyň, sizi çykarýas. Men bärde ýene biraz galsam bolmazmyka? Haýyş edýän. Men entek taýýar däl, gorkýan. Gorkma. Men ýanyňda boljak. Bugün şu äýnegi dakynaý. Sag bol. Nirä gideli? Nejlaň ýanyna. Bolýa. Şu wagt Nejla hanyň ulagyna münjek bolup dur. Nejla! Emre? Geçdigi bolsun. Hassahanadan çykypsyň. Näme üçin soramaga barmadyň? Işim köp boldy. Bu näme diýdiň, Nejla? Gönläp aýdaýyn, Emre. Indi ikimiz çäregem däl, adaglam. Şertler üýtgedi. Meni tanaýansyň. Bir kör adam üçin ömrümi zaýa edip biljek ýal. Gaty görme. Ýöne entegem bir ýerde işleýäs-ä. Men göçdüm. Elbetde, işgärlerim bilen bilelikde. Näme? Emre, doňýüreklik etmek islämok. Emma indi sen aklawçylyk edip bilmersiň. Sen heläkçilige uçradyň diýip menem aklawçylygy taşlap bilmerin-ä. Gaty görme. Nesibede ýok eken. Biz bir gün ýene duşmala bors, Nejla. Muny duşmançylyga öwürme, Emre. Çünki utuljak men däl, özüň bolarsyň. Akyl berýär diýip hasap etmäň. Ýöne öňem aýdypdym. Durmuş tutluşyk ýaly bir zat. Wagt adyl beýan bilen hakykaty äşgär edýär we onuň soňy hemişe oňatlyk bilen tamamlanýar. Herki zady ýagşylyga ýoran ýagşy. Sag boluň. Sag boluň.

Sen Hüsniň gyzymy? Gyzy ýarasyn. Sag boluň. Men gyzy däl, goňşusy. Ýöne näçe ýyllap meň üçin ata ornuny tutdy. Menem elimden geldigiçe oňa perzentlik etdim. Ýöne indi Men Hüsniň köne dosty gyzym. eşidip geldim. Men Hüsn agaň zatlaryny ýygnaşdyrmakçy, isleseňiz sizem gidäýiň. Uzakdan gelen bolsaňyz dynjyňyzy alarsyňyz, ýörüň, ýörüň. Allah razy bolsun gyzym. Sizdenem razy bolsun. Hüsn aga örän gowy adamdy. Ýöne ýekedi. Bir ogly bar eken. Ýöne men şu wagta çenli görmedim. Käbir adamlar gaty wepasyz bolýar, gyzym. Şeýle ýagdaýa düşen garrylar gaty köp. Keşke mümkinçiligim bolsa, hemmesine kömek edip bilsemdim. Ýeke galan garrylara, ýeke galan çagalara kömek edip bilsemdim. Mydama dileg edýän. Enşalla Alla maňa şeýle mümkinçilik bersin diýip. Enşalla gyzym. Berde bir bukja bar. Bir aklawça ýazylypdyr. Gany göreýin. Ýoldaş aklawjy, beýdip aýak üstünde durmaň, stoluňyzyň başyna geçiň. Men biraz wagtlyk siziň kätibiňiz bolmaga-da razy. Men indi aklawjylygy başarman, Salyh. Onsoňam maňa kim iş berer öýdýäň? Onçasyny bilip bolmaz. Bagyşlaň, gapy açyk eken. Geliberiň. Bu kim? Men aklawjy Emre Ýyldyz gözleýän. Men indi aklawjy däl. Şu bukjaň daşynda siziň adyňyz ýazylgy. Muny size gowşurmak meň borjum. Hüsni goja türk şuny size goýupdyr. Ol ýaňy-ýakynda aradan çykdy. Şu bukja-da oň goşlarynyň arasyndan çykdy. Hüsni goja türk. Birki ýyl mundan öň ýerini satjak bolanda men oňa kömek edipdim. Soň ony görmedim. O gowy adamdy. Jaýy jennetden bolsun. Men Hüsni goja türk. Maňa degişli bolan Güneş bank ýetmiş sekiz ýetmiş alty bäş ýüz ýetmiş sekiz belgili hasapdaky ýüz müň lirany Güler Hakalmaza berýän. Wekil hökmünde aklawjy Emre Ýyldyzy görkezýän. Maňa degişli bolan zatlaryň ählisiniň Güler Hakalmaza berilmegi üçin zerur işleriň durmuşa geçirilmegini isleýän. Hüsni. Goja türk. Maňa kim iş berer diýýädiňiz? Serediň, işiň özi geldi. Onda derrew işe başlaly. Başlyk birje munt. Men gidip bilerinmi? Gidäý, Güller. Ýöne erte-agşam işlemelisiň, belleýän. Bolýar, başlyk. Hatda bu hepde has köpräk işläýin, biraz pul gerek boljak. Bolýar, göreris. Sag boluň. Öýde hiç kim ýok. Hany göreli hötdesinden gelip bilermikäk? Eger başyny dogry başlan bolsak, soňam düz bor. Şeýle bolsun-da. Güller hanym geldi öýdýän. Güller hakalmaz? Hawa. Hawa, seredilýär zat ýok. Siziň ýanyňyza ýagşy habar bilen geldik. Geliň, ştaýa geçäýiň. Gördüňmi? Howatyrlananyny sesinden aňdyň. Tapmaga çalyşsaň bolýar, hemişe bir çykalga bardyr. Geçiň. Siz neme? Hawa, hanym, men göremok. Bir zat boldumy? Ýok, näme bolsun. Baş üstüne oturyň. Görmeýäniňizi bildiribem duranok. Hemme zady görýänsiňiz öýtdüm. Biz Hüsni goja türk bilen baglanyşykly mesele üçin geldik. Men Hüsni agaň aradan çykanyna gaty gynanýan. Güller hanym, Hüsni aga bankdaky ýüz müň lirasynyň hemmesini size goýupdyr. Näme? O nähili? Men Miras siziňki. Oň dosty aýtdy. Hüsni agaň halyny habar tutan hiç kimi ýok eken. Bir ogly bar. Ýöne görüşenokdylar. Kanun boýunça bildiriş berip ogluny ýa-da bir garyndaşyny tapmaly bors. Muň üçin biraz wagt gerek bor. Eger bildirişe jogap bermeseler, puly alyp bilersiňiz. Ýöne men onça puly näme edeýin? Siziň etsem-petsemiňiz ýokmy? Bar. Eger dogrudanam Hüsn aga maňa pul goýan bolsa, o puly özüm üçin däl-de mätäçlere harç etjek. Özüm ýaly ýetim çagalardyr garrylar üçin harç etjek. Allaha şükür edýän. Görýän bolan Hüsni aga mirasyny goýjak adamsyny saýlap bilipdir. Ýöne entek Howluk molla ämkäk diýýän. Haýal etmän gazete bildiriş bereliň-de garaşalyň. Hamid. Bu sen kakaň dämi? Hawa, şol.

Gelin Behiýe daýza. Gyzym, saňa bir zat aýtjakdym. Oglum öýlenýär. Onsoň şu taýda ýaşajaklar. Sen hiç haçan men görme degmediň, emma indi başga ýerde ýaşamaly bolarsyň. Gaty görme. Behiýe daýza, men näderkäm, nirä göçerkäm? Gaty görme, gyzym. Bir aý möhlet berýän. Bir alajyny etmeli bolarsyň. Hoş geldiň. Entek nahar taýýar däl, bu gün ir geldiňle. Kakam ölüpdir. Haçan? Gazete bildiriş beripdirler. Kimiň garyndaşy bar bolsa jaň etsinler diýipdirler. Şo gün ölüpdir. Baryp gaýdan günümiz. Sen öldürdiň. Kakaň sen öldürdiň. Sesiňi çykarma. Kes sesiňi. Eger bir ýerde aýdaýsaň, saňa da nebsim agyrmaz. Göwräňdäkä-de, meni eşitdiňmi? Eşitdiňmi? Eşitdiňmi diýýän? Eşitdim. Eşitdim Hamid. Bildirişe jogap berilmeli möhletde bolup barýar. Mundan artyk garaşyp oturmalyň. Jaň etjek adam bu wagta çenli jaň ederdi. Onsoňam Hösni aga pahyryň wesýetinde-de mirasy Güller hanyma bermeli diýlipdir. Aslynda möhlet dowulýança ýene biraz wagt garaşmak gerek. Ýöne men jogapkärçiligi öz üstüme alyp, mirasyň kepillik işlerine başlajak. Garaşsak has gowy bordy, ýöne. Ýöne siz şeýle pikir edýän bolsaňyz, haýyrlysy bolsun. Eý, Rebbim, men indi näme etsemkäm? Eý, Hudaý, maňa kömek et!

Bütün para... Ähli pul şoň üçinmi? Sanap göräýiň. Ýok, estagfuralla, sanamak nämä gerek? Onsoňam men bu puly mätäçler üçin harç etmegi ýüregime düwdüm ahyryn. Hemmesinimi? Güller hanym şeýle niýet edipdir. Hawa, şeýle niýet etdim. Isleseňiz, bizem bu pullary paýlamak üçin size kömek edip bileris. Elbetde, örän minnetdar bolardym.

Pullary paýlap bolaýdyňyz öýdýän. Hawa. Ýöne meň hasaplama görä ýene birnäçe ýere pul bermelidik. Neme? Men birazragyny özüme goýaýjakdym welin, aljagymy-almajagym bilmedim. Öz ýagdaýymam kyn. Wiý, elbetde, bu puluň kanun boýunça eýesi siz. Isleýäniňizi etmäge hakyňyz bar. Diýmek, ýagşy niýet bilen dileg edipsiňiz. Alla-da bu puly size beripdir. Diýmek, ygtyýar eliňizde. Aslynda men hemmesini paýlaýyn diýip niýet edipdim welin. Güller hanym, berekella. Siziň ýeriňizde özüm bolsamam siziň eden ýagşylygyňyzy edip biljegim-bilmejegim bilemok.

Nirä ýok bolduň, heleý? Men tas açlygymdan ölüpdim. Lotereýa nähili bolduk-a? Baran şo meň petegimi getir. Hakyky adamkärçilik nusgasy. Tikinçilik sehinde işçi bolup işleýän Güler Hakalmaz ýürek keseli sebäpli aradan çykan Hüsni Goja-Türküň özüne goýup giden ýüz müň lira möçberindäki mirasynyň baryny mätäçlere bagyş etdi. Näme? Biz bile bärde lotereýa oýnap durmuşymyzy biraz gowulandyryp bolmazmyka diýip pikir edip ýörüs. Kakam bolsa puluny başga birine goýup gidipmi? Barybir o pul biziň durmuşymyzy gowulandyrmazdy. Hemmesi humara giderdi. Sen näme diýýäň-aý? Ýöne sen jaň etmediň-dä, Hamyt. Garyndaşy bar bolsa jaň etsin diýip, şoň üçin bildiriş beren ekenler-dä. Sen bolsa gorkduň. Berhiz, sesiň çykmasyn. Köp gepläp meň gaharymy getirme. Men diňe. Sen bol, sesiňi çykarma. Ýogsam bar gaharym senden çykar. Güller hanym, maýyplar guramasyny işleýän tanşym jaň etdi. Puluň galanynam şo ýere beren ekeniňiz. Hawa, Salyh aga. Mätäç adamlar barka öz aladamy etmäýin diýdim. Hüsn agaň nadan oglundan gorap saklan pullaryny degişli ýerlere ýetirmegi özüme borç bildim. Siz özüňize gelişýän hereket etdiňiz. Ýagşy niýetiňize jogap hökmünde Alla-da başyňyza düşen kynçylyklar ýok eder diýip umyt edýäs. Dogrudanam şeýlemi, Salyh aga? Edýän ýagşylyklarymyza jogap edip, Alla kynçylyklarymyzy ýok edermi? Beýle bolsa gözlem kör bolansoň Nejla hanymyň meni taşlamagy eden ýagşylygyň jogaby-da. Şeýlemi? Seň gözüňe görkezerin, Emre. Bu gepiň üçin jogap bermeli bolarsyň. Alo, Aýşe. Maňa derrew kakasynyň ady Hüsni bolan ähli Hamid goja türklüň telefon belgilerini tapyp ber. Sen aýdanymy et. Tizräk bol, menem häzir barýan. Özüm açaryn. Bolýa, Salih. Salam. Salam. Şuny aklawja bermeli. Sag boluň. Sizem sag boluň. Kim eken? Hat gatnadyjy. Hat getiripdir. Aklawjy Nejla Aýsel tarapyndan iberilipdir. Açyp bilermisiň? Elbetde. Näme ýazýar? Kazyýete çagyrylýaňyz. Nejla hanym Hüsni agaň oglunyň adyndan sizi kaza şikaýat edipdir. Miras oglunyňky bolmaly diýýä. Eý, Hudaý, diýmek, ogly bar eken-dä pahyryň. Nejla-da pursatdan peýdalanypdyr, elbetde. Özüm ýalňyşlyk goýberdim. Möhleti dolýança garyşmaly ekenim. Bütinleý öz ýalňyşlygym.

Hawa, jenap kazy. Merhum Hüsni Goja-Türküň Güler Hakalmaza goýup giden mirasyny ogly Hamyt Goja-Türk yzyna almak isleýär. Şo dogrumy? Dogry, jenap kazy. Şikaýat edýäniň, hakykatdanam, merhumyň ogludygy subut edildi. Bu ýagdaýda ediljek iş belli. Jogapçynyň aýtjak zady barmy? Jenap kazy, gazete bildiriş berip, merhumyň garyndaşlaryny gözledim. Netije bolmansoň, merhumyň wesýetine görä. Bildiriş berilensoň, kanun boýunça garaşmaly möhlet doly gutarýança siz garaşmansyňyz. Soňra jogapkärçilige kepil geçip pul alypsyňyz. Bu bolsa şeýle ýagdaýyň ýüze çykyp biljegini kabul etmek hasap edilýär. Miras alma ilkinji nobatda ogul haklydyr. Muny sizem bilýäňiz. Hawa. Karar. Şeýle karara gelindi. Hüsni goja türkden galan ýüz müň liralyk mirasyň hemmesini ogly Hamyt goja türke gaýtaryp bermeli. Tebrik gutlaýan. Sag boluň. Indi näme bolarka? Puly gaýtaryp bermeli bors. Hemmesi meň ýalňyşlygym. Gynanmaň, indi edip biljek zadymyz ýok. Onsoňam nädip siziň ýalňyşlygyňyz bolsun? Gazede bildiriş berdiňiz ahyryn. Hiç kim jaň etmedi. Garyndaşyňyň bardygyny ýa ýoklugyny gowuja seljermeli ekenim. Salam. Näme boldy? Olar üstün çykdy. Mirasy gaýtaryp bermeli bolduk. Näme diýjegimi bilemok. Men Güller hanymyň öňünde günäkär. Gynanyp oturmaň, ýöne bir mesele bar. Bilşiňiz ýaly, men bar puly paýladym. Ýüz müň liranam gaýtaryp berip bilmejegim görnüp dur. Näme etsemkäm, onça puly nireden tapsamkam diýip oýlanýan. Ýagdaýy düşündirip, puly beren ýerleňňizden yzyna sorarys. Başga edip biljek zadymyz ýok. Hawa. Ýagdaýymyza düşünerler diýip umyt edýän. Ýöne gynansagam siziň beren puluňyza kitap alyp bireýýäm çagalara paýlap berdik-de. Düşünýän. Ähli puly harçladyk, edip biljek zadymyz ýok.

Men bergimi üzýänçäm, pul alman işlärin. Aý goýsana Güller. Näçe ýyl işlemeli boljagyňy hasaplap gördüňmi? Seň kelläň işleýärmi? Hany bar gyzym, işiň bile bol. Bolmajak zat aýtma. Eý Hudaý, men näme üçin beýtdimkäm? Näme üçin beýle howlukdymkam? Işiň şu derejä geljegini nädip pikir etmedimkäm? Men sebäpli, bar zat meň şu kör gözlem sebäpli. Emre, özüňize beýle ýowuz darasaňyz, sowukganlygyňyzy ýitirersiňiz. Ýitiremde näme bor edýäň? Öň sowukganly bolup näme gördüm? Bu işi oňaramok. Başarmajak işime baş goşdum. Bary men sebäpli, men sebäpli. Birazjyk köşeşiň. Eger paýhasly hereket etsek, hökman bir çykalga taparys. Buldum. Tapdym. Tapdym, hawa, tapdym.

Iş jaýymy satmakçy. Näme? Hawa. Bize gerek puluň ýarsynyny ugragan tapýas şeýdip. Galanynam Alla kömek eder. Emir aga beýtmäň. Beýle zada razy bolup bilmen. O näme üçin? Öz ýalňyşymy özüm düzetjek. Salam. Bize güller hakylmaz gerekdi. Men? Aýdyberiň. Näme bolýa, Birjomant Emre? Bizde siziň zatlaryňyzy girewini almaly diýen buýruk bar, hanym. Tölemeli bergiňizi tölemänsiňiz. Näme, men? Duruň entek, men aklawjy. Düşünişmek üçin bir ýol tapalyň. Düşünişjek bolalyň. Gynansagam, bu mümkin däl. Aklawjy Nejla hanymyň buýrugy bar. Gynanýan. Ýöne işe girişmeli boljak. Gürleme! Hamid, ýalbarýan! Hamid, ýalbarýan! Gepleme! Hamid! Hamid, ýalbarýan! Aç gapyny! Hamid, ýalbarýan! Birazrak şu ýerde bolsaň, akylyň aýlanarsyň. Hamid, guluň bolaýyn. Hopul meňki. Kakam öz ajalyny öldi, düşündiňmi? Hamid, ýagdaýym gatagyr. Hamid. Hamid. Hamid iyice... Hamid gaty çenden aşya. Hüsnü ağa bu günler görse ne hil gynanırdı. Päkler päklige, necasa da necasa da garlar. Pul arassa bolsa... O ne hil borka? Hukukda şeyle kanun var. Miras üçin cinayet edenler Hem-de miras üçin duzak guranlar mirasdan mahrum bolar. Ýöne Hamid şu wagt hukuk taýdan rüstem, arkasynda-da aşgöz aklawjy bar. Bimeçüre açgözlük mydama utulmaga sebäp bolar. Durmuşda hemişe müňlerçe garaşylmadyk wakalar bolup geçer. O nähili? Biraz howlukma, häzir görersiň.

Gyzyl çyrýan durka geçdi. Bir topar şaýadam bar. Üstesine kakdyran soň gaçşagam bolupdyr. Dogry, gaçşagam boldy. Öwez tölegini tölemeli bor. Elbetde. Menem şoň üçin geldim-dä. Pul hökman däl. Belki, bu waka başga adamlar-a gören-le bolar. Hawa, siz kakdyran Şefik Akçorany tanaýan. Nireden tanaýaňyz? Öň bile işleşipdik. Has dogrusy, Nejla ikimiz oň wekilidik. Ýene sataşypsyňyz-da? Näme diýsemkäm, hakyky tötänlik. Ýok, oňa tötänlik diýmezler. Oňa kanuna laýyk diýerler. O nähili? Durmuşda hiç zat tötänlikden bolmaýar, oglum. Bu dünýede Alla köp işleň ýüzüni sebäp perdesi bilen örtýändir. Biri beýlekisine sebäp bolýar. Işler şeýdip dowam edip dur. Esasy görmezlik bolsa, perdä arlanyp, oň arkasyndakyny görmezlikdir. Perdäň arkasyndan seretseň, tötänlik ýokdur. Bolýar, men siziň wekiliňiz bolaýyn. Ýöne, Salyh, seň kömegiň gerek. Nejla, entegem şol öňki Nejla bolsa, onda ol dek oturmaz. Nejla geldimi? Hawa, ýaňja geldi. Wakaň bolan ýerine syn edýär. Men şuny alla ýakaňy ildir. Boş gaýdyp gelmejegiňi arkaýyn aýdyp bilerin. Al agam. Sag bol. Armada? Bar bol. Dynç taýda bir garryny kakdyrypdyrlar. Şo wagt senem şu ýerdemdiň? Hawa hanym, şu ýerdedim. Kakturan ulag gyzyl çyra ýanyp durka geçip barýadymy? Şeýlemi? Hawa, hanym. Kakturan ulag gyzyl çyra ýanyp durka durmady. Şeýdibem ýoly kesip barýan garryny kakdyrdy. Bolýar, bolýar, besdir. Ýagşy, hanym, sag boluň. Menem şo ýerdedim. Şeýlemi? Hawa, menem şo ýerde durdum. Gyzyl çyra-da geçdimi? Belki şu pul ýadyňa düşmegine kömek eder? Aý näbileýin-dä. Bilersiň, bilersiň. Seret, al şuny. Ýaşyl çyra ýanyp durdy, düşündiňmi? Kaza ýaşyl çyra ýanyp durdy diýersiň. Şeýle aňsat. Ýaşyl ýanyp durdy diýseň, ýene şunça pul alarsyň. Gaty aňsatdyr. Ýaşyl ýanyp durdy diýmeli. Ýaşyl ýanyp durdy. Seret, gowja pikirlen. Soňunda müň lira alarsyň. Muny kabul edemok, jenap kazy. Maňa gös-göni duzak gurupdyrlar. Hany köşeşiň, Aklawjy hanym. Onsoňam subutnama görkezýärler. Bellige almak meň borjum. Bu işe başa baraýdy öýdýän, Emre aga. Aýtsaňyzaň, Aklawjy hanym, indi nähili bolarka? Näbileýin, bilemok. Kazy bu subutnamany kabul edäýse, men näderkäm? Ýuwaş! Ýuwaş boluň! Karar! Jogapçy tarapyň kazyýeti aglamaga synanyşandygy göz öňünde tutulyp, Jogapçynyň Ewe tölegini almaga hak gazandyk Salyh. Berekella Ämir, örän oňat boldy. Seň kömegiň bolmasa hiç zadam edip bilmezdim. Aklawjy özüň Emre. Men bolmasam başga biri bordy. Alla islese barybir boljak zat bolýandyr. Nejla. Işde ýeňendirin öýdýäň-dä? Şeýlemi? Hawa, borjumy berjaý edip üstün çykdym. Ýöne meni aklawçylykdan mahrum etdiň, diplomymy elimden alýarlar. Ýöne senem meň ömrümi elimden almaga synanyşdyň ahyry, Nejla. Alan bolsam bolmaýamydy, Emre? Ýöne alyp bilmediň, çünki Allaň gudraty çäksiz. Hadi. Hany, indi bolsa meni Güller gyzyň ýanyna äkidiň. Bir derdiniň bardygyny aýdypdyňyz. Güler. Güller, eýgilikmi, birine garaşýaňmy? Aradaky adamlar zatlaryň hasabyny ýazyp gitdi, häzirem zatlary almaga gelýärler. Daýyjan geçdigi bolsun, näme boldy? Nämeler bolan nur bilsediň güller. Durmuş nähili täsin, bir ýandan bir zatlar ýygnaýaň, başga ýandanam çykyp dur. Meň iş jaýymam satyp bilmedik. Satmak gerek däl. Gerek bolmadym daýyjan, seň habaryň ýok. Biziň tölemeli pulumyz bar. Hany onda gideliň. Nirä? Maňa tölenen puldan Hamidiň algysynyň bir bölegini bereliň. Soňam saňa ýaşar ýaly jaý gözläris. Galanyna-da Alla badyr. Hemmämiz gitmesegem bor, men aklawçylygyň üsti bilen bir alajyny ederin. Ýok, ýok. Gyzym, sen egniňe bir zat geý. Ýör gideliň. Göreliň wakaly nämeler bolarka.

Men bir ses eşidýän. Bire iňleýä. Şu tarapda. Gorkmaň. Alyň. Sag bol. Gyzym, şeýdip ýatanyňa näçe gün boldy? Bilemok, daýy. Hamyt käwagt gelip meni hajathana äkitýärdi, bagyşlaň. Soň ölmez-ödi bir zat berip, ýene gabap gidýärdi. Näme üçin? Näme üçin beýtdi? Sebäbi meni göýberse, gaçjagym bilýär, gaýdyp geljek däl. Näme üçin? Öňem şeýle bolupdy. Pul tapansoň azdy. Pul gutaransoň ýene yzyna geldi. Indi ýene pul gutarar. Bilýän, pul gutaransoň ýene maňa mätäç bolar. Öňki gezek puly nireden tapdy? Kakasyndan aldy. Zor bilen. Hä, indi düşnükli boldy. Näme boldy? Hamyt kakasyndan aljyny alan eken-dä, şeýlemi? Hawa şeýle. Emma doýmady. Ynha mesele-de şunda. Aslynda Hamit diýlen adam kanuna laýyklykda mirasdan mahrum bolup biler. Çünki kakasyndan ol zor bilen pul alypdyr. Bu ýagdaýda mirasdan anyk mahrum bolar. Onda bizden o puly almaga oň haky ýok-da? Hawa şeýle. Ýöne muny subut etmek üçin Asman hanym bar zady bolşy ýaly gürrüň bermeli bor. Asman hanym, gorkmaň, arkaýyn boluň. Ne oluyor lan? Bärde näme bolýar? Hamit, men hiç zat aýtmadym. Bular kimler? Bärde näme işleri bar bulaň? Meni tanamadyňmy? Men-ä seni tanadym. Heleý, näme bolýar? Gürle ýogsam agyz burnuň kül edýän häzir. Oglum, han şu taýda otur bakaly. Gürrüň ber. Nämäni gürrüň bereýin? Saňa sowal berdiler. Tanamok men bu adamy, gören adamym däl. Ýene-de pikirlenip gör. Kakaňdan zorluny pul alyşyňy ýadyňa sal. Pullary nädip aldyň? Seň diýýäniň näme-ow? Men hiç kimden zorluny pul alamok. Asman dogan, adamyňyzyň ýadyna düşmedi öýdýän, siz ýatladaýyň. Gorkma gyzym. Indi gorkma. Gorkma. Şonça ýyllap gorkup gezeniň besdir. Hawa. Hawa, merhum gaýynatamdan zor bilen pul alýardy. Ýok, ony subut edip bilmersiň. Subut eder. Aýdyberiň, Asman hanym. Kaka, ýagdaýym gaty kyn, düşüneňokmy? Ýagdaýyň kyn bolsa işläp gazanmaly. Humar oýnadyň, utdurdyň, ýene oýnadyň, ýene-de utdurdyň. Bi seni näçinji gezek halas edişim? Soňky gezek, kaka, soňky gezek. Hami, saklan, beýtme, haýyş edýän! Seň işiň bolmasyn heleý! Tizräk şu kagazy goluň çek, kaka! Derrew! Noş bolsun! Bu nähili beýle bolýar-aý, bu bir tötänlik. Tötänlik diýen zat ýok. Oňa kanuna laýyklyk diýýärler. Bu nähili boldy-aý? Gizlejek bolma, Hamyt. Ynha, bar zat äşgär boldy. Ýok, äşgär bolan zat ýok. Kakaň ýanyna soňky gezek baranymyzy gürrüň berjek dämi? O nähili? Gürrüň ber-de, Hamyt. Kakaň aradan çykan gününi. Kes sesiňi, kes! Ýok, kesjek däl. Hiç bolmanda çagam sen ýaly bolmaz. Biziň baryp gaýdan günümiz aradan çykdy kakasy. O gün oňňulyga barmady. Kakasyndan pul sorajakdy. Haýyş edýän! Ýok, ýok! Pul ýok mende. Men hemmesini saňa bermedimmi? Maňa takal okama, kaka, takal okama! Öýüň bir ýerinde goýansyň. Sen köne tilkilerden banka zat-a tabşyran-a dälsiň? Hamid, beýtme, haýyş edýän, beýtme! Seň işiň bolmasyn! Güm bol! Güm bol! Meň seň ýaly oglum ýok! Kaka, kaka, men gohurymy götürme! Atasy, atasy! Ýöreni, ýör! Ýör! Näme etdiň? Ýör diýýän saňa, ýör! Ýöre, ýöre how tizräk. Hawa. Hawa indi ýadyma düşdi. Aljyraňňy ýagdaýda gidip barýardylar. Emma şo wagt düşünmändim. Dogry şolar sizdiňiz. Sizdiňiz. Muny subut edip bilmersiňiz. Öňki wakaň şaýady bar. Munam kazyň ygtyýaryna goýarys. Ýöne bilip goý, kazam seni hakda gowy pikir etmez. Onsoňam bankdan pul alanam sen. O ýerde-de goluň bar. Bu-da möhüm delil, bilip goý. Allah sizden razy bolsun, meni halas etdiňiz. Aslynda siz meni halas etdiňiz. Adaglandyk. Gutlaýan. Aklawjy, maňa erbetlik eden sen däl, meň işim gören şo Nejla diýen aklawjy boldy. Tas menem heläk edipdi şo ýöne Alla gorady. Bolýa görüşýänçäk köp minnetdarlyk bildirýän. Tiz wagtdan görüşeris ýene bir aýdan toý bolýa. Beýle bolsa hasam gowy, görüşýänçäk. Päklik päklige gowşanda, iki dünýäň bagtyýarlygy başlanar. Ikisem gowy adam. Hawa, pelegiň çarhyndan geçip nazarlaryny päklemek zerurdy. Aslynda-ha şeýdip olar biri-birleriniň gözi boldy. Elbetde, iki akyl, bir göz. Indi olaň nazary hemişe hak tarapa bolar. Nazary hak bolan kişi geljegi aýan görer. Salyhyň sesini eşidemokla. O ýok. O-da ýok, daýysam ýok. Kazyýet dawasy gutandan soň olary görmedim. Zyýany ýok. Olar gitselerem ýerine seni goýup gitdiler-ä.